Tun tuma kan thlir ho leh at tur atan chuanin hei Facebook lampang kan han en a, Zai Remthanga hianin thupawsa a rawn nei a, a hnuaiah khianin hei kan hmuh ang khianin Chef Mizoramah hianin Laltan Mawia hian thu a rawn post veleh hemi a thu rawn post hi chu Lengvak Channel neitupa vawna an rawn nei ni awm tak a ni a, hei hi kan chhiar bawk anga hemi kan chhiar zawhah hianin. Benjamin-a a video-a tawngkam a rawn neihnaah khanin Pu Hriat chi changte hianin tha ti khawp mai a, khatiang te kha kan en chho dawn a ni. Tichuan a hmasa berah chuan Zairem Thanga thupost hi kan chhiar chhuak phawt ang. Greater Mizoram a hnai ta em ni? Question mark a rawn pe kulh mai a, umm. Burma mi tih vang ngawtin that ngamtu a rawn zawn sak a nih hi. Chu mai ni lovin khilam mi silai nei an tam tawh si a. a hlauhthawnpui dar ta bawk a, YouTube, Facebook leh Instagram bakah an page siam tam tak Mizoram leh a mipuite an dem hlawih hlawih a, a chang leh kan zaithiam pakhat chu an rawn ngaidam leh vel a, aidi lem nei tam tak an awm tawh bawk nen Greater Mizoram hi a hnai ta viau niin a lang em ni aw ka ti a ni. Umm hetiang ho hi fake an ni chuti kha ti tiin chhuanlam kan lo siam sak zung zung a, Heti khawpa an lam pat chhun pawha hmalakna engmah hmuh tur awm lo mai ni lo. NGO leh khawtlang ang pawha kan ngawi tlat mai hi chu ka hrethiam thei lo. Troll an tihsat leh deuh chu awm ve. Chuti ni lova min han vau khang lang hi chu India sorkar hian na lutuk leh chak lutukin hma la rup rup se ka duh thin. Thubelh, heti social media a rak rak lo hian hma la mai la tia min deuh sawh lek lek comment hi ka hmu fo thin. Security thil avangin ka sawi chhuak lem lo mai mai a ni. Serious deuh a ka hriat hi a chui theitute hnenah ka thlen ve zel a, hma an lak leh lak lo erawh thu ka nei lo thung. Hemi chungchang ringawt pawh a hran pa a ziah tur ka nei. Umm, a rawn ziak deuh thluah mai a hei. Tichuanin i a hnuai lampang hi kan chhiar leh nghal ang a, hei hi lengvak a rawn vau na a ni a, a rawn vautu hi. Fake lampang a rawn hmang nge a tak nge hei hi a hriat tawh lem lo engpawh ni se kan chhiar chhuak leh chin ang. Lalhlanmawia a ni a rawn post tu hi. A thupuiah khianin Star Burma pa ti leh mai mai teh ti a rawn hmang a. Umm kan chhiar ang. Lengvak channel nei tupa hian Burma tih hmuhsit nan lamriuk nuam a ti khawp mai. Hepa hi awm lo se chuan boruak a dai vek tawh ang. Ka tawng na e, min lo hrethiam ru e, min lo hrethiam lawk ru e, chu e kha e, tichung zel hian Burma mihring a hmuh sit zia hi a la reh thei lo a ni e. Amah ngei hi dah tha ngam tur kan awm lo nge? A dam rei mah mah Burma lam unaua pawh ral thuam keng an awm nual tawh si a, hetianga a ram zawnga inhmuhsitna hi a chhak chhuak fo a nih chuan a tan a pawi ngawt ang, a rawn ti. ti a. Umm, heti laiah hian a rawn vo nasa khawp mai a, leng vak channel neitu hi a rawn ziah nasa khawp mai a, engpawh ni se hemi hi hemi thu hi a rawn vo na thu hi leng vak channel hianin a chhang let dawn em chhang let dawn lo em kan sawi phak chu ni miah lo a, engpawh ni se chhang let lo pawn a chhang let a nih pawn in kha kha chu a hma ngaihdan ni ta sela, tichuanin a hnuai hi kan chhiar leh zuaih nga comment na hi maw. Tiang zawng hian Mizo pa dik tak hi kan invo ve ngai ka hre lo umm. Kan CM tawng tam vangin ral tlan an huang tau tawh hle a rawn ti bawk a. Khawvel tawp hnai ni e, kan siangnu atang chiah khan heng hi chu a hnai tawh hle a, ka ngai chi leh chi, hnam leh hnam in do a lo hnai zel e. Tunah chuan tawngka in kan la ti mai mai chauh a. a rei viau tawh kher lo mai thei ni. Naupang te te ho hi an khawngaih thlak dawn a ni e. Tu mah in dem thei pawh ni lo, thil lo la thleng tur a sawi kha a ni tlat si a rawn ti a. Nui kan chhiar thla leh nghal ang. Burma hngapii ho hi an haw vat lo a nih chuan an hnawksak tulh tulh dawn. Heti khawpa an hnawk chung hian kan ramhruaitute lah chuan hmalak an tum der si lo. a pawi hnuah kan har chhuak chauh dawn niin a lang ta. Indian pa min ti ngai bik lein em, Lai pa, Chin pa te ti vel u la. Burma zak thei lo deuh deuh ho hian pangngai deuh a khawsak nun an ti buai zia hi an hre lo mawni le aw, an mawlin an huaisen hle mai. Invo a mi Lengvak channel neitu hi an Burma silai nei unaute chuan an ngam chuan Mizoram India khaw leh tui mi hi rawn kap chhin se, an chan chu a chhe ve khawp ang. Burma ho hi in huang tau mah mah. Umm, eng pawh ni se, kha mi thleng kha comment kan share thei te chu ni ta se la. Umm, tunah chuanin Benjamin-a khanin a video-ah khanin tawng lampang chungchang Mizoram leh Burma lampang kha short video ang reng deuhin thui vak lo kha a rawn nei a kha mi kha. Kha mi a video-ah kha Pu Hriata Changte hianin rawn comment na a nei a. Chu a comment-a chu kan share chhuak leh ang a, hei pawh hi a tul dan a zirin comment te hi share kan tum ang a, Mizoram leh hnam Pathian min pek a rawn ti a, a rawn ziak tha leh viau tur a ngai ang. He video hi uluk takin lo en teh mah, he Benjamin biaka hi chuan thil nihphung a rawn hrethiamin a rawn hmu fuh ta zak mai, ka lo sawi tum thin, ka la sawi phak chiah lo a rawn sawi, grand salute. Badi biaka Mizoramah inhmun i duh phawt chuan Mizoram khawlai li tak serchhip ah ka lo pe ang che. India citizenship i duh pawhin a awlsam leh rang thei ang ber in ka lo ngaihtuah pui ang che. In unauna, in lei chihna dik leh hrisel ah chuan tiang ang thil hi a thleng ru reng tur zawk a nia. India Citizenship, Foreigner, Act tih vel in phal lo sa teh mah se kan Burma unau te, a tir a, Bro, Sis ni chhin atanga first cousin a tla hniam, chutah far cousins a tla thla leh mek te hian thil hi an hre fuh lovin an dil fuh lo mai mai ni? Harh mawlh rawh u. Israel sawrkarin Juda i nih Juda-a i inpawm phawt chuan Israel Law of Return hmanga an Israel citizenship an pek zung zung ang hian Mizoram chu India Union twenty third state ni ve lek mah ila, Mizo tawp hawt chu khawvel khawi hmunah pawh awm ila, Mizorama i tan, Mizoram, Mizote thinlunga mai pawh ni lo, a ram chhunga i lu nghahna tur hmun i nei ti lo hre mawlh ang che. Tak takah chuan citizenship emaw foreigner issue te hi Union list niin state sawrkar subject pawn lam daih ni mah se, kan inlungrual tlana, hrui khat vuana kan tan rual phawt te chuan Mizoram, Mizo te hi kan mawl lutuk lo, kan zim lutuk lo asin, kha ti daih tur kha a nia. Mizo, Kristian, Indian tribal kan la ni hrih han nawm zia hi chu aw pang pang mai a. Republic of Mizoram lah kan beisei loh lam deihin kan nei thut mai thei bawk si. Umm. A rawn chhuah tha thei khawp mai a Pu Hriata hi, Pu Hriata Chhangte hi kan mithiam a ni bawk a. Umm, engpawh nih sela, tuna kan hmuh thlalak a hi, hei a chungah hianin, Chin tawng a tia, ma su bu, ma si bu a tia ni rawn ziak ngal mai a, chiang khawp mai a ni a rawn sawi tha viau bawk a ni ni a video ah khan maw a sei em em lo na chungin eng pawh ni sela khati khan pu hriatan thu a rawn chhuah a tichuan helai comment te kan chhiar anga kan chhiar tam lem vak lo anga video te duh tawk kan tum hnai chho dawn ni aw umm kan chhiar tan ang he nau hi mi rilru zau smart leh polite tak a ni. A thu leh hna hi ka en in ka ngaithla fo ta mai. A hriatna zava a fing bawk Pathian tih mi tak a ni ngei ang. God bless a rawn ti a. Hnam anga kan din chhuahna tur chuan tawng thu hmun hi kan pawm tlan a ngai reng a ni. Mizo tawng hi Nambil tawng ni lovin Mizo hnahthlak zawng zawng tawng a ni e. Zo hnahthlak ten kan tawnga kan pawm tlan hi kan in pumkhanna tur a ni e. Lo tang zel rawh. Rawn comment tha thin khawp mai. Thu tha tak i sawi a, lo sosialtu te chu an dik lo a ni mai. Mihring hawi zau deuh hi chu a hun a hriat thin khawp mai. A sawi dik in a ril khawp mai. Hei hi ka rilru awm reng thin a ni a. A rawn sawi fiah tawi fel thlap mai. Mizo hi Mizoram ah lo pawh hian hmun hrang hrang ah an kan awm a, Mizoram chhunga cheng chauh hi Mizoram chhunga cheng chauh hi Mizo emaw in tih hi. an awm leh thin a, tu pawh Mizo tawh phawt chu Mizoram hi a ram a ni a, Mizo inpui chu Mizoram hi a ni. Kha kha engpawh ni se, comment kan chhiar theih te chu ni ta sela, Benjamin a pawh Bedo tawi si tha si kha a rawn siam a, a rawn sawi kha a ni a, chumi vang chuanin Purheta Changte khanin a thusawi a kha a tawngkam kha tha ti em avangin Mizoramah inhmun a duh phawt chuanin, Mizoram khawlaili serchhip ah ka lo pe ang ti hial khawp khanin tihian thu a rawn post a, a ti tha khawp mai, umm engpawh a ni sela a hmasa lampang kan siar Lengvak channel neitupa a rawn vo na kha te kha enge viewer te khanin kan hmuh dan te kan ngaih dan te kan rilru awm kha i comment section ah khanin kan rawn kan lo sawi leh dawn nia kha tih zawng kha tun tuma ka nan leh thei ni leh phawt rawh se.